Алсу Хәсәнова, Йола, икенче бүлек. Тимер Закир яшьләрне ниһаять эзләп тапкач, кызуланып, бик җикеренгән иде дә. Тик аны кызы туктатты. Мин калам инде, әти, дип. Сыгып чыгарды ул авызыннан сүзен. Чөнки урланганнан соң кире кайтса, кеше ни әйтер, ни сөйләр, авылда гайбәтен таратырлар дип курыкты. Эх, шул вакытта әтисенә ярып кайтып киткән булсачы. Юк, китмәде шул. Язмыштыр күрәсең. Кеше карбыз түгел, эшен ярып карап булмый. Ул чакта Ильясның халкын кем белгән? Алар икәүләп Ильясларга кайтканда, кайнанысы Сабира уфылдый-уфылдый идән юып йөри иде. Тапкансың улым вакытын, Миңа да әйтмәдең ичмасам, дип каршы алды ул яшьләрне. Аннары өстәп куйды. Киленкәй бигрәк тә кечтеки икән. Ильяс аны моны дәшмәде. Түр якка уздылар. Карале Ильяс, ниткән бабайлар йоласы соң бу? диде Гөлнар гаҗәпләнеп. Өйләнәсеңне әниеңә дә әйтмәгәнсең. Ни мин белмәдем, Аның кызыгы шунда бит, кыз урлаганны беркем дә белмәскә тиеш. Мәсәлән, минем бабай әбине чишмәгә суга төшкән җиреннән урлап киткән. Әбигә әле унҗидедә тулмаган булган. Алар шулай сөйләшеп утырганда, кайнананың Әйдәгез, чәй эчәбез дигән тавышы ишетелде. Икәүләп өстәл янына килеп утырдылар. Анда ипидән гайре башка бер әйбер дә юк иде. Ризык пешерергә вакытым юк, аннан соң алырга мөмкинлегебез дә булмады, дип акланды кайнана. Бергә яши башлагач, Гөлнар бу йортта моңарчы бер кайда да күрергә дә, ишетергә дә, хәтта күз алдына да китерергә дә мөмкин булмаган хәлгә тап булды. Кайнана шикәр комын, азык-төлекне келәттә бикләп тота икән. Бездән сорамыйча бер әйбергә дә кагылма, дип Гөлнарны ул беренче көннән үк кисәтеп куйды. Әлбәттә, мондый хәл киленгә бик сәер тоелды. Нишләптер, ул мондагы йозак битләргә һич тә ияләшә алмады. Сабира кайнананың һәр нәрсәсе санаулы, һәр нәрсәсе исәптә иде. Хәтта ул киленгә ашарга пешерергә дә рөхсәт итмәде. Башта кайнананың саранлыгын күрмәскә, сүзенә каршы килмәскә тырышса да, тора-бара Гөлнар келәткә кереп, ярмасын, макаронын, тозын үзе алып чыга башлады. Кайнана кешегә кабынып китәргә агуын чәчәргә шул җитте. Ул Ильяска түкми чәчми зарланган булып чыкты. Син, Гөлнар, әнине елатма, дип, Ильяс беркөнне эштән Ачулы йөз белән кайтып керде. Келәттән әйберләрне урлый башлагансың бит син. Гөлнар ни әйтергә белмичә, баскан җирендә тора таштай катып калды. Менә ничек икән. Димәк, әнисе малаена зарланган. Карале бу кайнаныны берничек аңлап булмый бит әле. Бер көнне келәткә аннан сораусыз кереп, кирәкле нәрсәләрне алган өчен ачулангач, Гөлнар аптырап аңа Ярар, әни, алайса моннан соң ашарга мин пешермәм, диде. Дөрес моңа каршы тегесе берни дә әйтмәде. Үзем алаена, хатының бер нәрсә дә эшләми, миңа булышмый, дип зарланган. Шуңа күрә бугай, бер көнне Ильяс хатынына болай диде. Белеп тор, әни белән уртак тел таба алмасаң, монда яшәмисең. Яшь хатын иреннән моны ук көтмәгән иде. Чөнки әле бергә яши башлауларына өч айда тулмаган ич. Ә инде беренче төндә кулларымда күтәреп кенә йөртермен дип сайраган иреннән бүген менә нинди сүз ишетте ул. Әлбәттә, Гөлнарның бик ачуы килде. Син бабайлардан калган борынгыдан килгән йола дисең дә диюен. Алар бит әниләрен дә, хатыннарын да тигез күргән. Ә син? Шунда Ильяс, сүзен әйтеп бетергәнен дә көтмичә, аның кулыннан эләктереп алды да этеп җибәрде. Кызны урлаганда гына йола ул, яшәү йолага керми, диде дә, ире ишекне каты итеп ябып, чыгып китте. Кунарга да кайтмады. Әлеге хәлләрдән соң икенче көнне үк Гөлнарның әйберләрен бер төенчеккә төйнәделәр дә, иенә кайтарып җибәрделәр. Мин сине кулларымда гына йөртермен дип ант эчкән ир кочагында яшисе урында аерылган исеме күтәреп, әти-әниең йортына кайтып кер әле син.